Tɔgbe me ɖe tsa gbe. Awa me ɖe tsa gbe tɔ. Enu ale do.
Wobli ba lo.
Tɔgbe nu kuma bia se be na ɖe. Gba nke nke nyi ma wa tutututu ma wo kemi le yoa. E gɔme ɖe nke be nyi tutututu. Eve gua zigera me ɖo lea. Ola yi.

tɔgbe ɖe keŋkeŋ enua ŋutɔ tututu be gɔme ɖe mídzi la se gɔme. Yoo megado ame ɖe tsɛ gbe ne nɔviwò yiwo katã le xexe kɔ nɛa dzi le wotrɔ ya. Mese biabia yi ke nèbia. Gbãa enukuku menye Mawu o. Enu kuku menye trɔ o, ezu gbɔgbɔ. Vɔ nenye be nèbe yeanya nu yi ke nye Mawua, edze be nàdze si ɖokuiwò, agbenɔnɔ yi ke le mewò. Esɔna nu kena? Ebuna susu vɔ̃ na ame ŋutia? Elabena ele nu gbegblẽ wɔm la, gbɔgbɔ yi ke le mo hafi nɛ le agbea. Erekɔdna, eŋlɔna nu yewo pete abe aleke wowɔna repɔt le polisi station zɔ da ɖi. Wò ya èwɔ nua, èŋlɔ be. Wò ya èdɔ hlɔ̃a, èŋlɔ be. Gake wò se yi nye Mawu le mewɔa? Nu ma yi ke nèwɔ la, ezu nu gbegblẽ ne wò se alo wò Mawu alo wò gbɔgbɔ yi ke le mewò. Nenye be enu meva le edzi dze na wò o. ye yi ɖe gbedoɖaƒe alo yi ɖe trɔ̃ ɖe gbɔ alo yi ɖe zikpui ɖe gbɔ be ne wowɔ nu na yi. Eva katã nya yi ke lea, ya koe li. Elabena eva katã le ʋedu gbɔ alo zikpui gbɔ. alo ebe yi gbedoɖaƒea hafi woaɖe asi le nu ma ŋuti na wòa? Edze be ne wobia gbe wò dzɔgbe se bena ɖe nu kawoe wɔna medzea dzi nɛ o. Ele woƒe te xlẽ ge rrrr va yi. Woabiae be, Ehiã be ne woɖe asi le nu ya ŋuti na wòa? Agblɔ be, Ao, ne wohe to nɔvie. Ɖeka gbɔ wokɔ amekuku ɖe kpɔ va da ɖe ʋetu gbɔ be ne bia nu. Ame ɖe kpɔe kpɔa? Ne nye be ne dze agɔ le anyigba ya dzi wobe ne wokɔ ŋuti wɔa, ne nye be nu yi ke wo ne wɔ me ɖe gblɔ wohe to nɔ ɖe ŋuti o, ya wo be wova le purification wɔ nɔ la, nɔvinye wo gbugbɔ le ɖi gbam ɖe ŋuti o. Ɖe nu yi ke wɔm nèle menyɔ hafi tohehe yeava na wò ɖee? Èɖe asi le wo ŋutia? Wobe wowɔ afa na wò, wobe nàƒo ʋu ŋku ne woakpɔ kpɔli yi ke nète. Ye wogblɔ na wò be, Kpɔli ya ète, kpɔli ke, kpɔli ke, kpɔli ke. Èse yi, èse yi ke àƒo dzɔgbeseme dzi be nànɔ nu ya wɔm o. Lé wowɔ nua nɔ vɔ ekpɔtɔ le nu ma wɔm ma. Ela gasẽ nɔ wo wu ɣeyiɣi ke me woafa o. Eme la gasẽ nɔ wo wu. Ta edze be mide dzesi ne yi ʋeɖuɖu ƒe fifia. Wowɔna kɔnu, woasɔ nu da ɖe ʋeɖua dzi, nàɖui. Ne èɖui la, ege ɖe wò ʋu me. Wò Mawu yi le mewoa, exɔe. Wò hã nèzu the part of the Spirit. Ye ta na dzo so ne yɔ Mawua ŋkɔ koa etɔ. Kpɔ ɖe ŋu ne zã zɔ ka. Wozɔ takua da asi wo me. Woyri wo be do ta ta ta xo ta xo ta. Esɔ emi. Woyɔ ka ŋkɔ nɔ. Wo be na dzo so wa gbɔ ba le. Eŋɔli ka esa gbe gbɔ. Ke gbe nya mia taku ma o ke ɖe meko Mawu yi ke le me wɔa exɔ ŋkɔa ŋlɔ da ɖi be gbe gbe nya gbe ma ne do le nu wɔa Mawu yi le me wɔa ye da do kple nya gbe ma the secret ne ma nɔ sakrea hafi wa wɔ tɔ fifia zɔ ka ma ɖe fi ka o le ele me. Zoka ma ele wò me. Ye ta ne nye ame vɔ̃ɖi, megbenya sɔna nu kena o koa? Wò gbɔgbɔ yi ke le menye, Mawua, ezu gbɔgbɔ vɔ̃. Ta na mewɔ nu ɖe ŋuti wòvo, ne megblɔ nya aɖeke o hã, eɖi na amea ŋuti. No yi nu ka ƒe wò dzɔgbe ava be, Asetɔe yi nye. Zorametɔe yi nye. Nɔvinye, fifia afi kae le Mawua dzi le? Ne edze dɔ wosa vɔ nɔ woado tsi nɔ. Ne wò gbɔgbɔ xɔ tsi ma kɔa, nu yi ke le wɔ ewɔ dɔ. Ye ta mígava nɔ Mawu dzi le nu gɔme le afi ɖeke o. Ne ɖu ʋɔdu ɖe ko nya be gbe ma gbe ye ŋutɔ yi zu ʋɔdu ma. Elabe wo kple wò gbɔgbɔawo kpe nu. Nukpekpenamenyea taku mimi. Enukpekpenameya yae nye be woawɔ vodua nɔ wo kpe nu ne mi kple Mawua ƒe ŋusẽ ege ɖe eme o. Ne mele mewò oa, leke ayɔ nua wòatɔe? No sa zɔna ame ɖewo ŋlɔe be ta ne yɔ zɔ kankɔ me ɖi nɔ akpe ma yi vi ɖe ma gbɔ ma. E biabiawo va wobe nu kae na be na ame ɖewo wole vɔ sa na wo. Wole nu wɔ nɔ nua me lɔ na ɖi na kaba o. Ame aɖewo lea wole fe xem. Ame aɖewo le nu yiwo ke wowɔ wònya gɔ wo dze la, womese me kɔe ke o. Ta ne wowɔ nane na woa, wolɔ̃e be woƒe se neda asi ɖe edzia egbea na. Lɔ̃ koe le be nàŋlɔ lɛta, edɔdzi lɛta be yeakɔ yi ne amegã aɖe le ɔfisi. Ke kɔ agbalẽa va ɖoa nɔnɔme yi ke wòa? Eyi sekretɛr xɔ agbalẽa. Esɔ de nu gɔme mekɔe yi na amegã le ɔfisia o. Wɔ ya abe wodza yɔ yi. Wɔ ya abe wodza yɔ yi. Womayɔ wò o. Míaƒe dzɔgbe ye xɔna nu. Míame dzɔgbe ye sign na nu yi ke anyo ne mí. Ɖewo ma yɛ ɖi gbɔ voduwo kpɔ. Eƒo ɖi trɔwo kpɔ. Èdo nuɖamesisi ɖe egbɔ kpɔ yi ke menyo na wò Mawu yi ke le eme oa? Emak na wò be ne èva ɖo xaxa me la, yeamake sure be èkpe fuɖenu ya nu ƒe adre. Ta ne wowɔ nu na wòa, maɖi o. Vɔ nenye be wo force, wogbugbɔ zã ame aɖewo ŋu ye wokɔ wɔ nua na wòa, Enua la va me vɔ madzi dzi o, madɔ o elabe woxɔna ame ɖewo ƒe lɔki kɔna na ame bubu. Woyɔna Mawu le ame bubu me tsɔ nana ame bubu. Enua wɔ dɔ gake ɖeko ele abe wohayi ne gamea de woatrɔe nɛ ŋutɔ. Abe kpɔɖeŋu, nenye be nyɔnu ɖe le mele fu fɔ oa, nu le atike wɔ ne kekekeke metɔ na oa, ame tsitsiwo gblɔna be ne yi ɖe asime ne va ƒle dze le fu nɔ gbɔ vɛ. Ne va ƒle dze le fu nɔ gbɔ vɛa, wokɔ wɔna kɔnu ɖe ne ko wokpɔna fu. Vɔ nenye be efunɔma yi ke gbɔ wòva wova ƒle nua le edzea le nenye be ta mele enu ŋutɔŋutɔ oa, ne dzi via ɖe via manɔ agbe o alo foa nagblẽ. Vɔ womede agble na wò ya be nu mae dze adzɔ o, elabe wofi vi tsɔ na wò ene dzi. Ɖevi mawo va nyena vi dzeaglãwo. Ɖevi mawo va nye na degbalawo, ɖevi mawo va nye na amrɔba gãwo. Gake ne wò ŋutɔ wò se kplɔ ye dzi vi, wole atike wɔ na wo gake ne edzi vi la, àkpɔ be ne edzi vi zã akpɔ sɔɖui le eme sɔgbɔ wu eyi menye sɔɖui o. Ye ta ne eyi ɖe ŋɔtru ɖe gbɔ, wova kpɔ be woana viwò. Wova kpɔ be wole wɔ kakakaka medzɔ. Wobia na ʋɔnudrɔ̃la be nesɔ via ɖeka na ne woadzi. Ye wokɔ na via na ye wo be woxɔ vi le trɔ̃ƒe. Woagblɔ be ne dzi via mègaƒlɔ ta nɛ o. Woade ʋɔtru tame nɛ. Ne wova ƒlɔ ta nɛ woade akaba ŋkume nɛ. Asɔ ʋɔnudrɔ̃la ƒe ŋkɔ ɖe nɛ. Ame aɖewo yɔnɛ be alogba. Ame ɖewoa, woyɔnɔ be ɖatugbi. Ame ɖewo le woyɔnɔ be zeklɔwo. Ezu Mawu ma ƒe vi. Ne ele tsitsi woanɔ kplɔ yi teƒe ma kakakakaka. Vɔ nɔvinye egbe ne va gbe nu le nu ma gbɔ. Vɔ wòe nye vodua me zeklɔ. Ne wole kɔnu wɔm egayina afi ma va wɔna naneke o la, eva nye na tohehe na ɖevi ma. Wɔe be nu ɖeke mele agava wɔ adze edzi o, magakpɔ vi adzi o. Ye ta blematɔ nɔ dzi vi le vodzu ɖe gbɔ koa? Wosɔ yewo sɔ vodua me ŋkɔ nɔ koa? Wo pete wole vodzu ma me. Ye wonɔ subɔsubɔ ɖaa. Ye ta mefia nu nyi sɔ le gbɔgblɔm be, Míaƒe nɔnɔmetatawo tsi teƒewo. Wozu femiɖu. Vɔ nenye be nɔnɔmetata wɔ ame ɖe o, enɔ yina va kana taŋu ɖe tɔ le teƒe ɖe, enɔ va dena ha teƒe ɖe ze ɖe gbɔ le teƒe ɖe, ya nuwo le edzi dze na mi. Nenɔ mete gblɔ nu ma na wò o kua, ƒe ɖeka, eve, etɔ̃ ko Mawu adze ʋetsiɖazeɔ, Adze nuɔ xɔ le asiwò, adze ɖe le me nɔ ka, aka nu, asa vɔ kakaka. Vɔ ye nye na nu sese ŋtɔ hafi ame ɖe ate kpɔɛ be wo dziɔ le ƒedu ɖe gbɔ o. Mega yina fima o, wo me gblɔɛ na wò eɖu fe va xe. Ezu fe mi ɖu le dzɔdzɔmea si. Leke tutu mia wɛ atutu nuyawo ɖa? Mawu yi ke le mía mea, ye nye míaƒe gbɔgbɔ. Ne Mawu magbenya do le mía me koa, zu nu kuku. Kɔ ema zu gbɔgbɔ. Womegale ya kpɔ gblẽ ku o. Gake ke gbenya le fi ya koa, enye Mawu. Ta ne ewɔ mi kple ame ɖe medzɔ gbe do goa, akpɔ be ne yewonye nusukɔ, miawɔ xɔ kakakaka ne last minute kpɔtɔ be akɔe ne wòaɖu. Wò ŋutɔ ƒe aƒee wòyi, mese yewoƒe amee ame nua gɔme o. Elabena minye mawu ɖeka do le kpo ɖeka me, vɔ ame vovovoe dzi mi. Ye nye Mawu. Wobe dzi kple anyigba ye migblɔna be dzi kple anyigba wɔla. Vɔ nya ŋutɔŋutɔ yi ke gbeɖiɖia va na enye bena Yedoa go ne Mawu yi ke le yi me kple ame sia ame ƒe tadzimawo. Nenye be Mawu gbɔgbɔ yi ke le mía me menye Mawu wònye o la, nu ka ta wogblɔna be tadzimawu ɖa? Ame tsitsi ƒe ta dzi Mawu le vovo. Ame tsitsi ƒe ta dzi Mawu le vovo. Ya me le gbɔgblɔm be Mawu mele afi ɖeke me o be mía mee wòle. Ta nu sia nu yi ke wɔe lea, wò ŋutɔ wò dzɔgbesee hena tona eme. Ye ta nenye be nèdze agɔa, ame tsitsi woabla nu nɔ, ne woxɔe le asiwò, ye wodo gbe ɖa koa, wò se sue ke o. Wò Mawua lasɔe ke wò. Vɔ ne wò Mawua mesɔe ke wò oa, nɔvinye, wote ŋu wua gbokɔ ɖe dziwò. Sɔsɔ ke mava na wò o. Amlima ƒe gbe wònye. Ye ta ne èle nane bia, ye ta wòle be na, ne edze be ne wòwɔ se na wò. Ke fia be èɖo zikpui na wò Mawua. Anya nu yiwo ke ku ɖe ese ŋuti medzi na o. Ame ɖe le ate wɔ nu ɖe ŋuti kpɔkpɔ bi made nu me o. Vɔ ame ɖe le nu yi ke wɔ ye wɔ abe gbegblẽ ko wɔ ɖe ŋuti kɔa, ase veve kakakakaka atso me. Vevesese ma aƒo Mawu yi le me wòa a rekɔɖe da ɖi. Eƒe panisimɛnti dza va na o. Vɔ ne panisimɛntia va dze vava mea, mèganya be wò ŋutɔ wò ƒe Mawu ƒe ame yae le yi wɔm. Ame yae lé aze yi. Azea hafi ke wòzũ. Wobe amea mi nua ɖe dɔ me. Ne eva xɔ azekpaku yi ke gblẽna nu ɖe, ye wòle nu be, Mèkae xɔe? Mèkae mia atsea? Hafi wòle dɔ wɔm. Ewoe Mawua ye le mía me. Ta edze be mídze agbagba be míanɔ gbe xɔm le míaƒe Mawu yi ke le mía me nu. Eyawo katã nye nufiafia ava yi dzi lé yi axɔ gbe ne Mawu yi le me o, lé yi ka abia wò Mawu yi le me o be ne sɔ nu vɔ̃ ke yi. Nɔvinye ne wobe wò ame yɔ kplɔ yɛ va tsia ka me yɔ kplɔ vea blema tɔ wa wo kɔ na fɔ dzi edu gbo tsi wo blu nɛ ɖe ahatsitsi me. Nuka wo yɔna be ahatsitsi? Ekpɔ nu me tsitsi wo ɖɔ na ɖuɖɔ Wozinɛ da ɖi ye ne woɖo ŋkeke woakplɔ yi ɖe ablɔ mea, wokuna ɖoɖɔ na kɔ na tɔ ekɔ atsi tɔ edzogbotsi me ablu ɖe me akpe nɔ atrɔ ɖe dzi o. Eye fia be wowu ŋusẽ yi ke le mo nye Mawua, wowui ta ne sazɔ wɔ nu ɖe magaɖi o. Gbɔgbɔ magaxɔe wòava me o. Efia be wowu Mawua le mo ta ele agbe vɔ zu nukuku. Blematɔ ne wɔ nu ma nɔ vɔa, woanya wò le dua me adzo. Ke fifia afi ka míle Mawua dzi le? Ke yi ɖe tsɔtsi ɖe, wogblɔ nɔ wò be nàva wɔ ŋtitsidɔ ne wòanye sɔsɔke ƒe ŋtitsidɔ, nàbla nu ŋkeke adre, ŋkeke wuiene Me kae le nua blam? Menye wò ŋutɔea? Veve yi ke asea ye wòme ese yi ke le me ye da kpɔ ye wòasɔe ke o. Ye ta ame yiwo vodula siwo womele wɔm o, ame yiwo ke wodo tso agba ɖe me wokpe nu le wo gbɔa, woƒe nuwuwua meva nyɔna o. Ye eŋu ma ye le eme wokɔ dzi wo viwoa? Ye eva nye na fukpekpe ne wo viwo. Ye ta dɔléle ɖe le ne egbe nye ale tɔ ŋtsi koa eyi Mawu me na o. Elabe dɔdɔ kple amyɔnua Mawu me yiyi wo nye. Eyi Mawu me na amea ye ne va kpe ye wo zu via ye wo dzi na. Ta dɔléle ma nɔna ƒomea me godogodo. Ame ɖe wo va le na dɔ ma godogodo. Nɔvi veve yiwo kata le xixekɔ nɛa dzi. dzɔdzɔmea ɖo nu ɖa be maɖe nu me na amewo ne nu geɖe netrɔ le míaƒe nɔnɔme me. Ne dzesi Mawu yi ke nènyea, makpe fu. Bia wò ŋutɔ ɖokuiwò sɔsɔke. Ku si da ɖe ahũ dzi, nàfɔ fɔfɔ me le wò azãgbe. Nàgblɔ be, Nye se, nye Mawu, nye zikpui Nye ŋusẽ, nye agbe, nye kesinɔ. Mebe le ŋdia, eye aʋu dza, nu sia nu fa. Ne ame aɖe do dziku kura, ne eda alɔ ne nyɔa, dziku nu fana. Nye se, nye Mawu, nye zikpui, meɖe kuku nɔ, sɔ nye vodadawo kem. Ne nànu tsi ma, ne kpɔtɔ nàsɔ kɔ ɖe wò afɔ dzi, nàgblɔ be, Hum, wò Mawu asɔ wò vodada ko. Togbɔ azɔ ma be ŋkekea medzedzi na mí o katã, Amendroa gblɔe.